nabiro kisuma kawuok dala mabiro kar kae mabiro asomo lain ma thieth mabiro asomo kata lain ma thith gigi atero gi dala to seche moko sama jodongo kwayo ni gigi okel gi dala ng'ato ng'iyi ang'iya seche moko magi amaga gin, gin kanyo to gikia ni ng'ato ka ng'ato nyasaye omiyo gweth ma mare to gweth ma mari no ok inyal pimo gi gweth ma ng'ama chelo Kitemo gweth ma ng'ama chelo, tiyudo ka gweth ma ng'ama chelo bende nyalo konyi. Koro omi wajiwre ajiwa mondo wakony piny ka wachoko pachwa kwa achiel mondo ji kik tamre ni ok riwre e paro. Abende achuto mna kanyo matin, pod wabwo mede. Erokamano. O, miyo moro nitie kama aneno ka be nigi siso ma pimo. Ler ye nyikwa Ramogi. Ang'eyo ni ka gineni to giwacho ni onego bed ni in dala. Ler ni gik momiyo in ka. Nyikwa Ramogi aduoko erokamano. An adwa mana siro kama ndugu owadwa owachono. Owacho ni le ka ng'ato dhi dwaro to ber ka le ichami dala. To adier le ber kochami dala. Ka nibiro dwar to iyudo gima nidwarono to ber ka koro in idala. An mano e ka mane adwaga siro. Erokamano.
Jaduong' i- i- aneno ka iwacho weche mochiek kabisa. I- Ayie kodi mina jaduong'no gina openje penjo. mo- Ramogi nogo ngero ni ruwa ming'a nyalo mine mathoth. Idonjo Nairobi ka higa mane?
Aduoko erokamano ahinya kuom penjo mipenjo na ero. An ka manyono Nairobi mokwongo ne chon higa mar prauchiel ga prauchiel gabich ok masani kane adak Mbotela ka mano ne pod asomo ne an kijana baru baru ne pod asomo koro bang' mano ero koro en adhi taduogo adhi taduogo ma koro gika ma koro koro somo mar mar somo mar high school to koro mano tatimo ka- kaluo kocha chande Kama ni Mirogi Secondary School. Kasetieko to achako aduogo ka koro achako tich ka higa mar piero abiriyo gabich kaka atiyo kaeri. Koro atiyo e different e atiyo e gine ne kambi mopogore opogore. Mos mos kuom ng'adi to apenji mana mo- nikech adwa ng'e higa midonje. Eh kamano ji prauchiel gabich. Donjo prauchiel gabich. Ema chako nyono Nairobi ka. Koro Ramogi Adwang' nowacho ni Rwaming'a dimine mathoth. King'iyo oganda Ramogi ndalo mane udonjo Nairobi, Oganda Luo mane Nairobi oganda masani inyalo nyiso nyikwa Ramogi ang'o? Nitie pogruok maduong' saidi. Ndalo mane antie go jodongo mane ayudo kaeri apani ne gin jodongo mane ohero dala kabisa. Wena anyisi gima chalo ndalo go 65 gabich kanyo ero. Maka ne osechopo e seche moko mogik ni sani koro osewe tich. Dala emane nyaka break ni nyaka nodhiye ok nobed ga ka. Ne ok ane gada. Koro bang'e odhi isudo matin tin koro sudo matin tin koro nyithindgi ema koro aneno ka sirani dwa bede lakini jodongo machon go nayie kodgi mana aka gweng'wa bende ng'eny kendo nayie go ahinya ahinya koro mano e gima anyalo wacho Kamano jaduong'.
Nyakwata Okogot in kaka okil mar Ramogi Ajwang', adwa ni ilerie nyikwa Ramogi. Jodongo osewuoyo gi nyikwa Ramogi owinjo kaka giwuoyo. Wayudo ni ji ne dhiga dwar. Dhano ne dhi dwar nego le, mon dhi puothe, joma chwo dhi dwar, ng'ato be nyalo dhi kisuma manyo chiemo kata ka watne moro. To ne chopoga kinde moro ma koro iwacho na in ok inyal dhi kisuma, inyalo romo, romo kata gi rawo gutuomi. Lerie nyikwa Ramogi, jodong wuoye maber, lerie nyikwa Ramogi ma konenowa ma bende en kapango. ni ka higni mage ma ka ng'ato ochope to koro onego owuog ka pango dhi dala Eh, wuod Ramo- eh, wu- wuod Nyakabilo ipenjo penjo maber. Eh, kit Ramogi Ajwang', eh, Ramogi ne oneno nowinjre kendo ni kare mondo dan Ramogi owuog odhi dwar nikech e dwarno en dhi dwaro gimoro ma iongego i dala kata chiemo minyalo chamo midongri kodo. Koro Ramogi nong'eyo jok mane nyalo dhi dwaro. Kane ng'ato hike oseniang' ochopo higni piero abiriyo kaka koro jaduong' wacho, to ne ong'en kata e bungu ok onyal ringo kata le kotuome to nyalo turo tiende mokel okel eh, asara ne ogandane. Koro ne nyaka en weyega dala. Kuom mano ng'ato kowuok kodhi dwaro Bende ne Ramogi Ajwang' wacho ni gima iyudo ka dwar kuro to ibiro go pacho. Ok inyal nego le e bungu to imoko mach to ihadho le e bungu kanyo kendi. En gima nyaka idhi kodo dala nikech idhi omo chiemo mondo ji ochiem. Kuom mano kapimo kod kinde masani, ka yawuot luo olal oko, jodongo wigi otimo lwar oko, koro gweng' onge joma puonjo ji. Mano nyiso ni jodongo olal i thim ma koro onge ng'ama koro tayo oganda mag Luo e gwenge kucha. Giweyo ne rowere mariembo apiko. To njawo gweng' emomiyo uwinjo kata kilando weche malich ne timre e kor gweng' nikech e jok manyalo tayo piny ema oserwenyo odak, odak oko ka pango. Kuom mano Ramogi Ajwang' kite en ni ka idhi dwar to le miyudo idhi kodo dala kendo leno dhi konyo oganda mangima nikech e, kane ichopo kod ngaw ni nego nitiere kido mar Ramogi Ajwang' mabe wacho ni seche minego le ng'at man kodi machiegni manoneno kinege to ng'ayo bat matiende niya leno en gima ng'ato machielo bende owinjre ochame ma ok ichame kendi Mano e kit Ramogi Ajwang'. Erokamano nyakwata Okogot, nyikwa Ramogi Ajwang' ageno ni koro watieko kanyo mana ang'e ni penjo manyalo chando nyikwa Ramogi. Koro wadwa ng'eyo gima iluongo ni rochruok. Wayudo ka rochruok omako nyithi luo mathoth ahinya e piny ma Kapango to kwaluwe gi tond Ramogi Ajwang' to wayudo yore ma kuonde rochruok go wuokie. Wadwa ng'eyo gima iluongo ni udi. Eh, jaluo ramogi nodagi ni ot ma mamani oriwre bonyuoli ok inyal ninde ma be chopo higni moko ma ka koro ichope to koro ok dwa ni nindi odu idhi na nindo oko un kaka jodongo man Nairobi kech wan gi jodong gweng' wan gi jodong dala jodong piny un kwa nyalo luongo ni jodong kapango nikech ubende utayo kapango ka joluo mathoth kano ato we ute ni nyithindgi Nyithindgi go bo kendi udigo. Un kaka jodongo uwacho ang'o ka? Dwok wach. Dwok wach no jaduong'. Oh, adwoko erokamano ne kuom penjo mipenjo no ero. Gino an be aneno ka ok omora ne ok anene ga chon. To koro sani asebedo ka anene ga ei town ka. Miyudo ka jodongo moko wacho ni hapana ni ma eri en na ot mar mipango ma bende kata ka kowe nyathina mobede kamano to onge rachne lakini kaluwore gi Chik mar luo kamili kimila mar luo ok ber, en gima ok nyad ok ber ga kata matin. Koyo en ndio ndio to onyalo wile gi ng'a- gi nya- gi ng'ama chielo lakini ok onego obedie kamano. Azino ka achiel kuom jiranda mobenja nokelo na ywak machalo kamano. Takone wada mano koro donje kanyo tek. Wuo wuoya kanyo ero mondo iwuo kode kowinjo jang bed maber. Omiyo gima chalo kamano ok ober gi- nokanenega kata chon ne gima ne rachie saidi Koro sani ok ang'e ni wan ema wabedo joma ok oluwo yo maber to akia ni ang'o omiyo gima chalo kamano timore. Erokamano. Erokamano jaduong', aneno kidwoko wachno maler. Jaduong' man chien ni aparo ni aneno ka en gogut ramogi, chal mobe juogi. Jaduong' inyalo chiere ka. Wach mar weyo nyithind nyithindwa dak e udi mane onyuolgi ni.
Aduoko erokamano. Wach masani mar wazee gi nyithindgi mana rob ka. Inyalo dar ni dhi dala tinyiso nyathini koro in sani dwar ot mondo idagie mara mana antie no kono gidagie nikech kanye mana mana mana anyuolie kanye mana bedo gi, gi mama umu anyuoli in be ok ne ginyuol nyathi kanyo to nyithindo masani kata kinyise giwacho ni mago weche machon to onge weche machon Weche en mana macha macha, en mana gik moko iloka loka. To nyithindo masani kata kikwere ni sama idhi dala kata kidwa mondo idhigo dala kinyiso nyathi maduong' ni wadhi in ma nyaka ibedie sama go dala to nyathi wacho ni nano ok anyal dhi nidhi adhiya gi nyithindo mokogo to mano ok en chik nikech sama idhi gi nyithindo matindo to maduong' odong' dala odong' Nairobi mano ok go dala maber nikech kaka nyithindogo biro dhiyo dala kanyo ni kata wuoyi maduong'ni otimo gima rach mok onego otim to nyithindo masani kata kinyiso gi weche gin ema ok giwinj lakini mzee king'e ni ya Nairobi ot mane idakie nyisi nyathini odwaro ot okiwene odi mane ininde cha mano e gima nyalo duoko kanyo nikech mano ichalo ng'ama iro nyathino ok ni ichalo iiro nyathino nikech jaode biro bedo kanyo ginego taya gin e odno to in ibe inego taya kanyo en ne in gi mamagi mano en kwero sami go dala sami dhi go dala nyaka ing'e ni nyathi maduong'ni ogo ogo ot- o- o- ikete ode bedo kora kirango malo obedo kora chi kora cham mondo dala maduong' wi madu- matin be chako gedo koni kiwe nyathi madu- mat- maduong'no Nairobi ni idhi gero dala koro ng'ama idonjo gi dala kacha kiting'o le gi gweno iti- idhi gi ng'a to nyathi maduong' ne monego to mak gweno samudhi go dala aneno ni nyithindo masani ng'eny nyithindo gi miyo kata gimoro amoro iwinjo ni ni nyathi moro gore mtoka otho nyathi moro odonjo e kong'o ma otho nikech ok giwinj weche an mane gima nyalo wacho jodongo ma ka kik iwe nyathini e ot ni koro nawene nyathi ani mondo obed kako korito nyithindgi mani ketho odino.
Erokamano jaduong'. Kwa Ramogi Ajwang' ageno winjo ka jodongo wuoyo maber. Owacho ni gin jodong Luo mani bwo riwruok miluongo ni duond Luo Makongeni ka gin jodongo mowuok Kaloleni, Makongeni kod Mbotela. To gin jodongo ma wigi ler kabisa. To nyikwa Ramogi kama koro wakelono, wadwa ni mondo wadil e juogi matin, eka wachak waduogi chuny twak. Ero uru kamano kuom bet kuwinjo abila.